Insellmulkom u nistidnukom għal programm ieħor tal-Front Maltin Irqumu u tas-CNI. Illum l-ewwel suġġett li se nitkellmu dwaru huwa l-imwiet u l-korrimenti tal-ħaddiema fuq ix-xogħol. għaliex ilu xi ġimgħa jew iktar id-Direttur tad-Dipartiment qal illi naqsu l-inċidenti fuq ix-xogħol. Se nsaqsi lil sieħbi x'jidhirlu dwar din l-istqarrija tad-Direttur.
Kif għedt inti, Dott. Però fil-fatt dwar din l-istqarrija nixtieq nibda Immur daqsxejn iktar lura. F'Ġunju li għadda, il-Prim Ministru kien talab konsultazzjoni pubblika dwar l-industrija tal-construction. U tajjeb li jkunu jafu s-semmiegħa li inti u jiena flimkien ktibna lil Mario Cutajar li huwa l-Kap taċ-Ċivil La kien hemm dik talba mill-istess Prim Ministru għal konsultazzjoni u f'din l-ittra aħna tkellimna mhux dwar il-perikli li qed jgħaddu minnhom l-abitanti, li importanti wkoll imma ma dħalniex fiha, aħna ktibna dwar il-perikli li qed joqtu l-ħaddiema li qegħdin fl-industrija tal-construction. Mario Cutajar, il-Kap taċ-Ċivil, irrispondiena u qalilna li l-ittra tagħna għaddieha lill-Ministeri kkonċernati, inkluż l-OHSA, li hija l-awtorità li titħares is-safety, tara li s-safety fuq il-post tax-xogħol tkun qiegħda mħarsa. Minn dakinhar 'l hawn, minn Ġunju, issa għaddew sitt xhur u, anzi iktar, u sitt xhur insomma, u aħna ma ħadna assolutament l-ebda risposta u l-ebda komunikazzjoni min-naħa ta' mkien, min-naħa tal-Gvern, lanqas min-naħa tal-OHSA, l-Awtorità tas-Safety. U l-ewwel nett da jfisser illi l-konsultazzjoni ma saritx bis-serjetà, għax konsultazzjoni biex issir bis-serjetà, min jagħmel is-suġġerimenti mill-inqas ikollu dritt imqara r-risposta u jgħidulu isma' m'intix tgħid sew jew forsi qed tgħid biċċa sew jew biċċa ħażin, imma aħna xejn Alla jbierek. Allura din mhix serjetà. Issa x'kienu, ħalli s-semmiegħa jkunu jafu x'kienu l-proposti li għamilna aħna minħabba li kien qed ikun hawn ħafna ħaddiema li każijiet jiżdiedu ta' ħaddiema li iweġġgħu jew imutu għax jaqgħu mill-għoli fl-industrija tal-construction. Fuq din aħna l-iktar li bbażajna. L-ewwel nett, aħna pproponejna Illi l-Awtorità, l-OHSA, illi għandha r-responsabbiltà li tara illi jkun hawn il-ħarsien tas-safety, jiżdidulha magħha rappreżentanti minn l-istess ħaddiema li jaħdmu f'dax-xogħol. Għax dawn ikunu jafu iktar minn kulħadd X'hemm bżonn li jsir u ma jsirx, hemm l-esperjenza prattika u jekk fil-bord tal-Awtorità jiżdiedu rappreżentanti eletti dirett minn fost il-ħaddiema li ħadmu u jagħdhom jaħdmu direttament f'dat tip ta' xogħol, fl-għoli speċjalment, allura dan ikun żgur ta' benefiċċju anki għall-istess awtoritajiet. Dwar dan aħna fl-ittra semmejna wkoll li hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm partiċipazzjoni ta' ħaddiem eletti fuq bordijiet bħal dawn. Imma fuq din, Alla jbierek, ma ħadna risposta xa xejn, la si u laqqas no. Imbagħad ipproponejna t-tieni proponiment. Fl-ittra għedna illi l-Gvern għamel sewwa illi lis-suldati u lill-Pulizija koprihom b'insurance illi jekk iweġġgħu jew għall-aħras qatt imutu fuq waqt ix-xogħol tagħhom allura ma jkollhom bżonn li joqogħdu jirrikorru għall-Qorti imma awtomatikament jieħdu kumpens Sfortunatament f'każ ta' mwiet ikunu l-familjari li jieħdu l-kumpens u din hija xi ħaġa tajba u dejjem faħħarniha aħna minn hawnhekk. Allura aħna pproponejna wkoll illi peress li kulħadd xbieha t'Alla, mhux mhux is-suldati u l-pulizija biss, u peress li hawn ħaddiema inkluż dawk tal-construction u f'heavy industries oħrajn, allura anki dawn għandhom ikunu koperti b'accident insurance illi f'każ li weġġa' bniedem jew ikollu permanent injury u jew għall-aħħar qatt imut, allura jkun hemm kumpens mingħajr il-ħtieġa li jmur fil-qorti. Issa dwar dan għedna wkoll. illi l-Gvern di ma tiġi tiswih xejn. Mhux bħall-każ tas-suldati u tal-pulizija. U issa nieħdu pjaċir li dieħla anki fost in-nurses tal-emerġenza tidher u billi qrajna wkoll anki t-teachers se jkun hemm insurance simili. Issa dawk kollha biex isiru, u qed isiru, il-Gvern irid joħroġ flus il-poplu. Imma biex il-ħaddiema fil-construction u f'heavy industries ikollhom dat-tip ta' insurance, il-Gvern m'għandu għalfejn joħroġ lanqas ċenteżmu wieħed għaliex irid ikun l-employer li jinxurjhom. Il-Gvern kull ma jrid jagħmel jilleġiżla, jgħaddi regolament li ħaddiema bħal dawn għandhom ikollhom dit-tip ta' insurance u li tkun imħallsa mill-employer għax dawn ix-xogħol tagħhom mhux qed ituh lill-gvern qed ituh lill-employer. Dwar din l-istess la say u laqqas no sal-lum u jiena ngħid illi allura l-gvern mhux qed jaqbel ma' dawn is-suġġerimenti. Finalment imbagħad it-tielet suġġeriment tagħna kien illi peress li qed ikun hawn ħafna aċċidenti korrimenti u anki mwiet illi fejn il-ħaddiem jaqa' mill-għoli, għedna illi importanti illi l-istaging, il-mod kif isir l-armar, jiġi ttrattat kif suppost. X'jiġifieri kif suppost? Bħal meta bniedem isuq il-karozza. Bniedem biex isuq il-karozza irid jgħaddi mit-test li huwa driver u toħroġlu l-liċenzja, u l-karozza trid tgħaddi mill-VRT. Għaliex? Għax ħadd, bniedem bil-karozza jista' joħloq aċċident, jista' joqtol fit-triq jekk ma jkunx jaf isuq u jekk il-karozza ma tkunx tajba, m'għandhiex brejkijiet. L-armar l-istess. L-armar suppost li dawk li jarmaw ikunu ttrenjati, ikunu lliċenzjati, ikunu ttestjati u jkunu lliċenzjati mbagħad ikollhom x'juru li huma stagers. Barra minn hekk, l-equipment li jintuża, bħal karozza trid tgħaddi l-VRT, l-equipment irid ikun ittestjat ukoll u għandna, aħna għedna għandna dubju kemm fir-realtà dan qiegħed isir. Issa fuq dawn it-tliet proposti aħna ma ħadna l-ebda risposta sal-lum, ilhom sitt xhur dawn. U bilfors ikollna nikkonkludu illi allura l-awtoritajiet, kemm il-Gvern u kemm l-Awtorità tal-Ħarsien tas-Safety, Ma jaqblux magħhom daw allura. U għax ma jaqblux magħhom, mhux qed jgħidu li ma jaqblux magħhom, waqgħu fil-muta, ma jgħidu xejn, għax qed jiddejqu jgħidu li ma jaqblux magħhom, u dan mhu sewwa xejn, għax konsultazzjoni tfisser li jekk ma taqbilx ma' dak li jkun propost, inti tirribatti, sipost qed jirribattawhom daw l-argumenti, sipost qed iġibu argumenti l-kontra la m'humiex jaqblu, imma minflok ma qed jgħidu xejn. Ma qed jgħidu xejn Għax aħna għandna raġun, mhux huma, huma m'għandhomx raġun. Issa x'ġara aktar minn hekk però? Dal-aħħar il-Kap tal-Awtorità tal-Health and Safety, Mark Gauci, stqarr pubblikament illi n-numru, ħalli nikkwota eżatt mit-Times of Malta, da qal, The number of fatalities declined compared to fifteen years ago, even though more are employed in dangerous work. Mela da qal illi kkomparat ma' ħmistax-il sena ilu, qed imutu inqas nies, inqas ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol avolja hawn iktar ħaddiema li qed jaħdmu fil-periklu. Din hija, mhux se nmerruha din l-istatistika, nemmnu li hija vera. U jekk tara waħedha, tgħid mela qed isir progress. Mhuwiex il-każ, le, u ħa nispjega l-għala. U qiegħed żbaljat il-konklużjoni, l-istatistika hija korretta, nifhmu, mhux se jivvinta da Mark Gauci, imma l-konklużjoni hija żbaljata għaliex? L-ewwel nett hija żbaljata għax hija irrelevanti għax inti ma tistax jekk għandek area waħda partikolari fejn qiegħed jiżdied l-injuries u l-fatalities hawn li jmutu allura inti trid tiffoka fuqha dik ma tistax tgħid għax jekk naqas minn kollox allura ma jimpurtax għax imbagħad għandi qasam wieħed qiegħed jiżdied Allura f'dak is-sens diġà hija rilevanti. Imma għaliex tidher iktar ċara u nispjega l-għala hija rilevanti. Sa ħmistax-il sena ilu kien għad hawn it-tarsnari f'Malta. Eluf ta' ħaddiema jaħdmu fl-industrija tat-tarsnari, tat-tiswija jew tal-bini tal-bastimenti, Bormla u l-Marsa. Issa, dawn l-eluf ta' ħaddiema kienu qed jiffaċċjaw tip ta' perikli li mhu apparti li wieħed jista' jaqa' mill-għoli, daka dejjem. Imma mbagħad kien hemm perikli oħrajn, in-nar li joqtol, loads kbar li li jista' jkun, jien naf każ fejn bniedem inqatel sempliċement għax load kbira, bil-krejn, laqtitu tikka kemm kemm waqt li qed tistwingja. Confined space, illi inqala' l-aċċident u ma stitsax taħrab għax qiegħed fl-għeluq tant hu għeluq, qed taħdem ġo qesek ġo kaxxa tal-ħadid li ma tistax taħrab. Electrical faults, illi mbagħad għax hemm l-ilma mal-elettriku allura dawn kollha rajniehom jiġru b'għajnejna, ġifieri mhux xi ħaġa. Splużjonijiet, breakdown ta' makkinarju kbir. Issa dawn it-tip ta' perikli llum m'għadhomx jeżistu daqs, lanqas għaxra fil-mija daqs li kienu jeżistu ħmistax-il sena ilu. X'ifisser dan kollu? Ifisser li għalkemm l-istatistika, in-numri huma vera, imma jekk inti taqra sewwa l-istatistika u jekk tagħmel allowance li Magħax hawn it-Tasnari fejn kien hemm periklu immensament ikbar minn kull qasam ieħor f'Malta, illum il-fatt li qiegħed jiżdied U żdiedu, nemmen jiena, il-fatalities u l-injuries permezz tal-waqgħat, Damar Gauci l-ewwel ħaġa li għandu jxandar hija illi naraw matul dal-aħħar snin kemm kien hemm korrimenti u mwiet fuq dak li huma waqgħat mill-għoli biss, għax hemm qiegħda l-konċentrazzjoni llum. U imbagħad hemmhekk wieħed janalizza, jgħid mela isma', jiena konvint li hemmhekk wieħed jista' jgħid, ara, hawn konċentrazzjoni f'din il-parti tas-safety, jiġifieri jfisser hawn nuqqas ta' safety f'dan il-qasam u hemm bżonn isiru ċertu tbidliet fuq dan il-qasam partikolari. Jekk ma jsirx hekk, jiddispjaċini ngħid li sal-lum ngħid li l-konsultazzjoni ma saritx bis-serjetà. Għax konsultazzjoni bis-serjetà jiena kont nieħu pjaċir iktar qegħdin hawn u qed ngħidu x'qalu x'qalu l-OHSA, l-Awtorità tas-Safety u x'inhuma l-argumenti u x'se jsir forsi, parti minn dak li qegħdin ngħidu. Illum jidher li Kemm il-Gvern u kemm Mark Gauci huma kontra s-suġġerimenti li għamilna aħna. Raġuni ma tawniex u jiena jiddispjaċini ngħid, m'għandhomx ikunu hekk l-affarijiet, il-ħaddiema għandhom dritt li kull ħaġa li hemm bżonn issir fil-qasam tas-safety mill-Gvern u mill-awtoritajiet u mill-privat issir u jiena nagħlaq billi nappella nerġa' lil Mark Gauci u l-OHSA u lill-Gvern min hu responsabbli biex jarahom is-suġġerimenti tagħna u jikkunsidrhom għax mhux sewwa li le. Qabel nagħlaq l-istemmiegħa nixtieq ninfurmhom illi Friday is-sitta ta' Diċembru, jiġifieri Friday mhux li ġej imma ta' wara, l-Ġimgħa, ħa jkollna l-laqgħa ġenerali annwali tal-Front Malti Inqumu. Ħa jattendi għaliha wkoll Dottor Karmenu Sud Bonnici. Ħa ssir fil-ħamsa ta' wara nofsinhar il-General Workers Union il-Belt. Pubblikament nirringrazzja lill-General Workers Union talli ġentilment ġentilment offritilna kamra u sala fejn nistgħu nagħmlu l-laqgħa ġenerali. Nħeġġeġ ukoll li anki min mhux membru u jixtieq jattendi bħala observer nieħdu pjaċir li kull min jixtieq jiġi jista' jiġi u jattendi. Ħa nerġa' nirrepetilkom, il-Ġimgħa 6 ta' Diċembru fil-ħamsa ta' filgħaxija il-General Workers' Union il-Belt.
Sa barra das-suġġett importanti għall-ħaddiema, ir-rikorrimenti, il-imwiet fuq il-land tax-xogħol, nixtieq ukoll inqanqal kwistjoni oħra. Mhux kwistjoni, imma ġrajja ta' min ifakkarha. It-30 anniversarju Tal-laqgħa li saret f'pajjiżna fit-Tnejn u t-Tlieta ta' Diċembru tal-1989, jiġifieri 30 sena ilu, tal-President Amerikan Bush u tal-President Sovjetiku Gorbachev. Ki, naħseb il-poplu jiftakar fil-maltempata qawwija ħafna, kbira ħafna ta' dawk il-ġranet li kienet tassew ħarbtet l-attivitajiet kollha li kienu organizzati fil-beraħ. Dikinhar il-laqgħa kienet importanti imħabba l-fatt li Ftit ġimgħat qabel kien waqa' l-Ħajt ta' Berlin u l-Lvant u l-Punent kienu qegħdin jaħsbu illi l-gwerra bierda li kien hemm bejniethom se tindifen fl-ibħra ta' pajjiżna. Sfortunatament, dik il-laqgħa importanti li tat pubbliċità enormi lil pajjiżna mad-dinja kollha, jiġifieri jekk pajjiżna ma kienx magħruf f'xi pajjiż tad-dinja, sar magħruf imħabba l-aħbarijiet dwar dik il-laqgħa, li kienet tissejjaħ il-Malta Summit, is-Summit ta' Malta, u allura Malta kienet issemmiet mad-dinja kollha fil-media kollha tal-aħbarijiet. Għalhekk kienet ta' pubbliċità enormi. Imma importanti li nfakkar il-poplu li dik il-laqgħa kienet saret f'pajjiżna preċiżament għaliex pajjiżna kien pajjiż newtrali. L-Istati Uniti tal-Amerika, minkejja l-fatt li sentejn qabel konna f'pajjiżna qanqalna l-kwistjoni tal-bumbardament li għamlu l-Amerikani fuq Tripli fil-sigurtà, fil-Kunsill ta' Sigurtà taż-Ġnus Magħquda u u ressaqna riżoluzzjoni ta' kundanna għax aħna dehrilna illi m'għandux ikun hemm dik l-aggressjoni fil-qalba tal-Mediterran li kienet ta' ħsara mhux biss għall-ġemagħirija Libjana imma anki għall-pajjiżi viċin, fosthom u l-iktar fuq pajjiżna, jekk mhux għal xi ħaġa oħra imħabba li ħarbat l-industrija tat-turiżmu minkejja li konna qanqalna dik il-kwistjoni kontra l-Gvern Amerikan, il-Gvern Amerikan ta' Bush L-attakki saru meta kien hemm il-President Reagan, Bush kien Viċi President tiegħu, leħaq hu wara Reagan u l-laqgħa ta' Malta ġie għaliha l-President Bush. Minkejja qed ngħid li konna għamilna dik ir-riżoluzzjoni sentejn qabel, l-Amerikani Agħrfu l-ġenwinità tan-newtralità ta' pajjiżna u aċċettaw li jiġu f'pajjiżna, jiġifieri ma qesux lil pajjiżna bħala stat ostili għalihom, kontra tagħhom. U l-istess ħaġa ngħid għall-Unjoni Sovjetika, minkejja l-fatt li fil-żmien il-Gvern Laburista, Il-Gvern Laburista kien għal xi żmien ma kellux relazzjonijiet mill-aħjar mal-Unjoni Sovjetika għax l-Unjoni Sovjetika kienet tqila ħafna biex tasal biex tilqa' n-newtralità ta' Malta u li kemm kien meħtieġ illi Malta tiġi megħjuna ħalli ssaħħaħ l-istatus ġdid tan-newtralità u sakemm l-Unjoni Sovjetika dan aċċettatu u sar il-ftehim magħha fl-1984 li saħansitra l-Unjoni Sovjetika aċċettat li tagħmel ordni għall-bini ta' bastimenti fil-tarsna ġdida tal-Marsa u nbnew sitt bastimenti għall-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika wkoll, bħall-Istati Uniti, aċċettaw il-ġenwinità u t-tjubija tal-politika ta' newtralità u ma qesux lil Malta bħala ostili għalihom, għalkemm aħna ma konniex naqblu mas-sistema ditatorjali tal-Unjoni Sovjetika in vista tal-fatt li aħna dejjem sostnejna, speċjalment il-Moviment tal-Ħaddiema tal-Partit Laburista, is-sistema demokratika parlamentari, parliamentary democracy f'pajjiżna. Mela, in-newtralità kienet il-fattur ewlieni li ġagħlet li l-laqgħa, is-summit, issir ġewwa Malta tletin sena ilu. U dan huwa tajjeb li l-poplu jiftakar. Issa f'dik il-laqgħa il-protagonista kien il-President tal-Unjoni Sovjetika u ġab miegħu l-mara tiegħu r-Raisa Gorbachev u din saħansitra ttieħdet għand familji Maltin ġewwa Santa Luċija u kif Raisa Gorbachev kienet nieżla minn Santa Lucia in-niżla tal-ċimiterju waqfet biex tara s-sbuħija taċ-ċimiterju tal-Addolorata Kienet akkumpanjata mal-mara tal-Prim Ministru, dak iż-żmien Alla jaħfrilha, il-mara ta' Fenech Adami, Mary Fenech Adami, u waqfu hemm biex jammiraw is-sbuħija tal-ċimiterju. U din il-mara kienet saret popolari mal-familji Maltin tant li llum hawn numru ta' nisa, tfajliet, Maltin li ingħataw l-isem ta' Raisa, fosthom hemm anki avukata żagħżugħa li jisimha Raisa, żgur imħabba ingħatat dak l-isem imħabba l-mara tal-President Gorbachev. Imma apparti dawn il-ħsibijiet sentimentali. Il-laqgħa kienet importanti għaliex l-Unjoni Sovjetika, permezz ta' Gorbachev, li insista fuq żewġ riformi importanti li tajjeb li ninsistu fuqhom, Il-perestojka, jiġifieri jirristruttura s-sistema tal-gvern tal-Istat ġo l-Unjoni Sovjetika, u l-glasnost, li hija wkoll li s-sistema tkun trasparenti, mhux iktar fil-ħabi, fis-segretezza, kif kienet fi żmien id-dittaturi tal-Unjoni Sovjetika, imma b'trasparenza. Huwa veru li dawn ir-riformi ma kinux aċċettati ħafna tajjeb mill-poplu Sovjetiku u jista' jkun li kienu fattur ukoll għall-fatt li l-Unjoni Sovretika wara iddiżintegrat, għax sentejn wara li saret il-laqgħa f'pajjiżna fl-1989, sentejn wara sar kolp tal-istat ġewwa l-Unjoni Sovjetika u Gorbachev kellu jitneħħa. U hemmhekk imbagħad tela' Yeltsin u minn hemm bdiet in-niżla biex l-Unjoni Sovjetika tisfaxxa. Sfortunatament, dak kollu li kien tajjeb fir-riformi li kien daħħal Gorbachev ma baqgħux. isiru. Imma l-importanti issa mhux ġara fl-Unjoni Sovjetika. L-importanti hu li dak li nbeda jew tkompla f'pajjiżna, jiġifieri d-distensjoni li jkun hawn jonqos, tonqos it-tensjoni li kien hemm bejn il-Lvant u l-Punent, il-pajjiżi tal-Lvant u tal-Punent, Minflok naqset, fil-fatt il-pajjiżi tal-Punent avvantaġġaw ruħhom mill-fatt li l-Unjoni Sovjetika sfaxxat u ressqu l-fruntiera tal-Punent mal-fruntiera tar-Russja. Qabel, ħafna pajjiżi tal-Ewropa kienu bħal buffer zone jiġifieri jilqgħu, jifirdu, il-Lvant mill-Punent, bħalma kien il-Ħajt ta' Berlin. Wara li spiċċa l-Ħajt ta' Berlin u wara li saret il-laqgħa f'Malta li proprja difnet il-Gwerra Fierda, il-Punent minflok ivvantaġġa ruħu u beda djalogu ta' kooperazzjoni mal-Lvant. ħass ruħu b'saħħtu biżżejjed biex ikompli javvanza l-fruntieri mar-Russja mal-Unjoni Sovjetika b'mod li llum l-Unjoni r-Russja tħossha mhedda min-NATO li minflok sfaxxa wara li tfaxxa l-Warsaw Pact tal-pajjiżi tal-Punent iktar issaħħaħ u kiber. Dan kollu qed ngħidu għaliex il-poplu Malti jmissu jiftakar illi pajjiżna li żamm is-summit, il-Malta Summit, il-politika tiegħu għandha tkun ta' distensjoni u mhux il-politika li qed tadotta l-Unjoni l-Unjoni Ewropea li qiegħda tarma għall-gwerra mhux għall-paċi. Konna nifqu hawn għax ħin ma jippermettix iktar. Nirringrazzja lil sieħbi għas-sehem li ħa f'dan it-teħdita. Nirringrazzjakom li qgħadtu tisimgħuna u nappellawlkom dejjem li taraw il-websajt tal-Front Matin Irqumu u ta' CNI u tkomplu ssegwu dal-programm nhar t'Erbgħa fid-disgħa b'repetizzjoni nhar Sibt fil-ħamsa u nofs ta' waranofsinhar.